Witi rere, witi rere, witi rere ko ia taumi i ka rere ki te ao wairua, witi rere ko ia ko taumi i ka rere rā ki te ao kikokiko e ngā mana e ngā reo nau mai. Nau mai rā ki te kupu o te uru, ā, e rere atu nei tāwangawanga kau ake ki a koutou i tēnei wā. Koia tēnei ko te kupu o te uru e tū tautokongia ana, arā, e ngā reo irirangi e toru, koia tērā ko te korimako o Taranaki, te reo irirangi o Whanganui tae noa ki te reo irirangi, arā, o Kia Ora ki Te Papa-i-ōia. Wēnō, ko te kaupapa tonu ake e te iwi ko te rōnaki ake i ngā pūrongo a te reo o te uru i puta i tēnei wiki. Nā runga i tērā e te iwi e, ko ia tēneki, arā, ko te pūrongo tuatahi te wai ake nei. Kei Āwera tātou e oroto ana mai o Taranaki, ko ia tērā ko te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. E kōrero ana tēnei pūrongo mō ngā ture O te mate ko Iouri e rere aere ana. I tū rā ko te pōiri tuatahi mō te kura mō tēnei tau, arā ētehi ritenga rerekē, ētehi ture e pā ana ki te mate ko Iouri i puta. Tēnā, me tauri tātou ki te pūrongo.
Nā te ngau a te mate kōwiori e oreore tonu ana tōna ngao, ā, kei tēnei kura o Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui mātou e wai ana i tā rātou pōuri me ngā rerekētanga o tēnei ngau. Ū tonu mai mō tēnei pūrongo. Ko te pūtātara o Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, kutangi pūāwio atu ki ngā muka tāngata. Na mo to matou kura, ara, ia tau, ia tau i te tiimatatanga ka wakatau, ka po iritia ki o tatou, ki o matou mokopuna au, e uru mai ki te kura, ka rua i o matou kai ma i au. Wānau au ki roto i te kura. I te pōuri o tēnei rangi, ko te Noo-wee-wee tēteī o aua tikanga i āpaitia. I runga i ngā uatanga kua pā mai ki roto i a tātou katoa i te motu, ana, kua whai ua, kua wai rautaki e pēea tonu Tātou ngāi Māori me kī kia tutuki tonu ai i ngā tīkanga o roto i a tātou. Ko te te uaua tē taea te tokomaa te eke mai ki runga i te kaupapa nō runga i te kōwhiori e rere ua aere ana i roto i a tātou. Nā reira i noho mātou ki te wānanga ka pēea. E pēea nei ana tātou kia tutuki tonu i ngā tikanga e whakahaere ake nei i roto i a tātou ki te ao Māori, arā, te ao matua. Nā te ngau a te mate ko Weori arā ēteʻi tikanga ruarua me panoni, ā, ko te āpae ngā kawa me ngā tikanga o te pōwiri i roto i te au marutanga, kei te pito wa ka aro nui. No o matou ki te whakaaro ake mo nga aronga a matapono o te Aʻo Matua o te Tau. Ana ko teta i o aua korero e kia nei a kia tuwhera ngakau tatou, a kia wakatipu ai a tatou tamariki i roto i te koanga ngakau. Nō reira i te whakaaro o pēea i ēnei rā ki te tuki pai ai. Nō reira i wānanga mātou i tērā wīki, i whakarongo ake au ki ngā pōiri o ētahi atu kura me ā rātou rautaki, ā, i hoki mai mātou me te aronga kia tiaki tonu i te wairua Ko ngā mātāpono o Te Aho Matua e tāūū ai i ngā whakaaro e pai ai tā te kura whakarite i ngā āhuatanga. I te kura, i te whakaaro mātou kia, kia noho ko te whare kura anake hei paepae, kia whakatau mā rātou tērā, mā tērā hoki hei tutuki ai i ngā tongi kōrero o Te Aho Matua, ā, kei te whakatipu mātou i te paepae. Nā reira. Ko ratou. Wai o ake nga taina i ki roto i o ratou akomanga. Ka noo ratou ki o ratou pouaka whakaata, a e matakitaki ana i te poiri e aere ake. Koira tetahi painga pea e ua me ki, ko te wa a nga mati-iko. Na, kei ia o nga akomanga tetahi pouaka whakaata-ra-i. Ana ka eke tetahi toku waea ariari me te mataora, ara e whangai atu ki nga akomanga katoa. He tikanga au kua ara ake ai tiaki te katoa, a, ko te kaui teina o tenei kura, ka noo ki te maataki i te poowiri ki o ratou ake akomanga, ma te ara matiiko. Ko tenei pea te paatai nui e taarere ana ki roto i a tatou katoa. Ko tēnei te āhuatanga whakamua nei i a tātou aroaro, otirā ko te painga, tētahi o ngā painga e noho tau ana, e whakapono ana au, ko ngā mātāpono e ārahi ana i tō mātou kura, e whakatupatupu nei i a tātou tamariki. E ai ki a Piri Kaʻū, ko ngā mātāpono o te kura e tipu taʻi, e ārahi taʻi i a rātou. E tau ai te ngākau. Aroha Broughton Pui, te reo o te uru.
Koia tera nga ki Ruanui, awe ano kia koutou o te kura o Ruanui karanga mai, karanga mai. A ko koutou ra tera akoa kei roto ana mai i te marangai o te mate uru taerere nei, a ka tu tonu, ka toitu tonu a koutou mai Ka tū tonu rā ko te kaupapa me te mauri ora o te kura. Nō reira, i roto i tēnei o ngā pūrongo ko kite rā tātou te mauri tū ki runga, te mauri ora a tonu o koutou me ngā wānau, ngā wanaunga ka piri tata. Nō reira, ka tū tonu ko ngā uatanga ki roto i a koutou, tēnei te tukumi i ake rā ki a koutou e te kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui e mau nei, e ū nei, tēnā koutou, Kia ora mai tātou katoa. Ka tiake, ko te pūrongo o te wai ake nei i tēnei wā, e pā ana ki te tapaī me te whakapaipai uruuru, arā, tērā kētia o ngā uri o Taranaki maunga, nō roto ana mai o ngā kārangarangatanga o Ngāruahinerangi, Ngāti Ruanui tae noa ki a Ngārauru, arā, e, nō Te Whānau, Te Awe. Ko ia tēnei a Ine Te Awe, ana, kua whakatūria mai ko tōna pākihi tapahi waka paepae uruuru ki roto o Ngāmotu. Awe anō rā e wai ake ana tēnei o ngā pūrongo i a ia me ngā ritenga, aoti anō rā, ā, me ngā āhuatanga e pā ana ki tāna pākihi ou. Nō reira, koia rā tēnei ko te pūrongo.
Kei te puku o tēnei pūrongo ka mātai atu te manu uia ki tēnei pā ki i Wakatikātapa i Makawe, ā, ko Te Awhe Hair Studios. Ū tonu mai i a mātou e kōrero tahi ana ki a Hine Te Awhe. Anei rā te pūrongo. Kuhui tikitia a Te Awhe Hair Salon

It just sort of opened my eyes was like the amazing hair styles that the hairdressers were doing, makeup, hairdressing, it was like being in a fashion show or you know looking at a fashion show so that's where it sort of um started from there. Ko te ngākau aroa ki tēnei a Urea Ma'i i pupū ake ki roto i a ia. Nā konā, i mā ora ai tōna i a ia ki te wai i tēnei uara i Ma'i.

Ko Ineuia Te Aue te kauwhakaāere o tēnei pākihi. Nō te tau 2021 i wānau mai a Te Awhi Hair Salon i Ngāmotu. Kua kite au i te whakatipuranga o ōna whakaaro kia whakatinanahia ōna whakaaro kia puta atu ki waho ki te hāpori, Ā Māori mai, ā Pākehā mai, aha rānei. Engari ko te mea nui, ko te ngākau nui o ōna mahi ki a ia. Koia tēnā. And kei te harikoa, kei te, kei te menemene mai tōna pāpā, ahakoa kua wehe atu ki te pō. The name Te Awhi, I wanted something that was going to honour my father and represent him and my whānau. E Rau Maara ka oki ki tōna pāpā. Ko ia i wānau mai te ingoa o Te Aue Hair Salon.
I'm proud to be Māori and I wanted to also bring in those tikangas that I had grown up with that our mother taught us and our aunties taught us so I wanted to implement that into my salon but also have that cultural aspect in the salon as well. Ko te awero o Te Aue, kia Māori te manaaki o tēnei toa, I te kāhui tāngata ka tau ki roto. For our rangatahi, you know, don't be afraid. Don't be afraid to step into the into the world of hairdressing because it's it to be honest, it is quite challenging but it's also an awesome career to be in. Ko te kupu wāki a Te Awe ki te unga rangatahi e wai ana i ēnei mahi, Me we i kore,

With my one station I definitely like how I've created the atmosphere of Te Awhi here and I think a lot of my clients feel the same way too. Ko te manako nui ka waiwā te kāhui rangatahi, te waiwē ako ki tēnei toa, e puawai anō te kaupapa mā te mahi tahi. Aroha Ports and Pue, te reo o te uru.
Mauri ora ki a koe e a e ine, o te ano ko koe ra tera a e kawe nei me ki ko te rakau o te ao Maori nga kawa o te manaaki tangata, na koe ra ra tete o nga waanga o to purongo ka kapo ia ake i e au, ana ka noo mai ko nga matapono a nga matua tupuna ei arai ei kawe ake ana i to pakii hei rau manaaki i nga tangata, Ka pai rawa atu ana tēnei o ngā whākihi a e te iwi e te pai oki nō oki a o ngā whakaaro rangatira ka puta i tēnei wā. Kei te māuiti atu rā a Te Reo o Te Uru i tēnei wā ki te riro o te rohe o Ngā Wairiki Ngāti Apa.

i te tini i te mano i tēnei wā o te mate kōwhiori.
Kua tae mai ko te mate o me korona ki roto i te takiwā o Te Rangitīkei. Kei te rite mai te rūnanga o Ngā Wairiki Ngātiapa ki te whawhai ki tēnei o ngā kātū mate urutā me te aha, me te whakahaumaru i ngā whānau me te hapori whānui e noho mai na ki tēnei pito o te motu. Ko te whai ake nei Ko te roa o ngā tū o ngā whakamarama. Kua rua tau te roa i whakaritea ai mō te taenga mai o te mate korouna ki roto i te takiwā o Te Rangitīkei. The first reaction is one of concern that it's arrived here so quickly. I mean, I say that in context, we've seen it in other district health board areas around us. and then a case of um, Delta popped up in Wanganui, but we weren't necessarily expecting it here so soon. Um, so a little bit of surprise, but in saying that, you know, we, we, we're as prepared as we can be anyway. E te kaumā ono ngā kēhi kei te takiwā o te rangitīkei i tēnei wā. Ko te nuinga kei te tāone o Mātene. Ko te katoa o rātou e noho taratahi ana, ā, e haere tonu ana ngā whakaketuketutanga I te hunga piritata ki ēnei kua pāngia e te mate nei. He ai ki a Huaela, kua rite rātou ki te horapa haere tēnei kātū mate urutā ki waenga i a rātou. We've really positioned ourselves in the vaccination space and you know we've worked closely with our neighbouring iwi in Wanganui and Ngā Rauru, Ngāti Rangi and and the Mōkai Pātea people and the Te Rangi Tupua Collective to get right into that vaccination space and try and move um

He hononga tō Te Rūnanga o Ngā Wairiki Ngā Tiapa ki te ranga tupua kei raro i te taumaru o te Poari Hauora o Whanganui. He maha ngā hua i puta mai ai i tērā o ngā hononga, ko ngā whakamārama me te nui o te tautoko ki ngā ratonga hauora Māori me ngā kaimahi hauora Māori kei te hāputa o tēnei whawhai e mahi ana.

Ko tā tēnei o ngā kaimahi o te kōtuku hauora o Rangitīkei, ko tā Rāwiri Te Hina kōrero, e whakapono ia ki a rātou ngā rauemi me ngā momo awhina hei tauawhi atu i ngā whānau o te hapori i roto i tēnei wā pōkai kaha nei. Ā, ko tō mātou tūnga, ā, kei Kei kei roto i a mātou o te o te poho tūāruki he pātaka kai, i pātaka kai, inanahi rā kia wakarite mātou i ngā ngā kaikōhā ki ngā whānau i tuku tono mai. Ka koina tō mātou hiahia te te tautoko te whānau i tae mai kei waenganui i a tātou, engari kare mātou i te I te tautuku i te Māori anake, ko te hapori tō mātou, tō mātou tirohanga e. Pākehā mai, Hainamana mai, mōhio kē tātou te maha o ngā, ngā, ngā whānau nō ngā moutere e noho nei kei waenganui i a mātou. For our iwi,

The biggest business unit we have is Te Kōtuku Hauora, which is our Māori hauora provider here in South Rangitīkei. E whakatenatena ana i te hapori kia whai i te wero tāpiri i roto i tēnei o ngā wiki. Me hanga hoki ngā whānau i tētahi rautaki noho taratahi ki te uru te Omekorona ki roto i te kāinga. Te Mehemi te reo o te uru.
Ka kīa kē ngā Wairiki i ngā tiapa ki nā koutou. Tēnā koutou kua ruku ōonu ana ki roto tonu i te puna o te ngākau, kua ruku ōonu ki roto i ngā uatanga o tēnei wā, kua ruku ōonu atu rā koutou, arā, ki ngā ua nui. Ai painga, ai oranga mō ngā whānau. Ko koutou tērā e ātatū ana hei pou mō ō koutou iwi, oti anō mō ō koutou āpori. Ana kia tika tonu rā te manaaki, oti anō te iki ake i te whānau i roto i tēnei wā. Nō reira, tino pai rawa atu tēnei o ngā pūrongo, oti anō tā te kupu o te uru i tēnei wā, e tūngou, e whakamihi kau ake ana. Koia tēnei te tū ake nei e pūrongo motu ake. Tērā ko te tāone iti o roto i te mātonga o Taranaki ko Maxwell. Tērā ingoa a Maxwell kua wakakorea, kua wakamoea ki te pō takoto ai. Otia nōku ura mai rā ko te ingoa o Pākaraka, ana ki runga ki tēnei tāone iti, otirā anō ki taua takiwā o roto o Ngā Raru ki tai. Kāti ake kia aro pū ake rā tātou i tēnei wā ki te pūrongo.
Ko te ingoa o Maxwell kua mukua e te Watumanawa o ngā uri o Ngāti Maika. E tū matauiuiu ana a Pākaraka ei ingoa mangumangu taipō mō ake noa. Ū tonu mai mō tēnei pūrongo. Ka tākiri mai te aiata ki runga o Pākaraka. He kōurutia ngā tamariki nei, ā, ki tā te kōrero e pōēē nō George Maxwell e, e tini anga ana ngā tamariki nei ā, ki a i te pērā. Ā, ka kōurungia ngā tamariki, puta ngā wāri, ā, ngā pū, ā, pū ia, i reira rātou e takoto ana. me te pō ēē a George Maxwell kū, kū mate katoa. He parekura, rī reira te mōreū o rātou. Kotahi anake te tamaiti i ora tonu, ka ora tana kōrero. Oki rawa mai ki te pā, ki reira, oh, wāki ai i ngā kōrero. Ko tērā tupuna ko ia ka takarangi, Ana, kei te iri tana wa kaua a, i roto i te ware, i muri nei au, te wānau pani. Ka oki mai me ngā tino kōrero. A George Maxwell, a, i wakanuia tērā tangata e te unga e noo noo ana i konei, a, i, i roto Ngāti Maika nei. A, i tēnei hapori, ka wakanuia, ka karangatia ko tēnei wāi, Tēnei hāpori e noho nei a Ngāti Maika ki tōna ingoa, ki a Maxwell. Maxwell Town, kātahi ko Maxwell. Kupatua te ngāra ranei a George Maxwell e ngā ii rangaranga o te ngākau o te apū o Ngā Rauru, arā, e Ngāti Maika. Ku toʻua ko te ingoa o Pākaraka ki te wā i e kīia ai ko Maxwell. Me kī, kua ea ngā mate i parekuratia, E mōuri ora ka oreore. Ka tika tonu, ā, me tapa he ingoa Māori. Eāre i te mea, ā, kāore i a tātou he ingoa Māori, he ingoa wāio, he maha ngā ingoa o konei. Maha ngā ingoa o konei. Nō reira, ka koa te ngākau, ā, kua kāetia mai, ā, ki Māori te ingoa. He pā karaka tonu te ingoa o tēnei wāhi. Kua rua tekau tau tēnei kaupapa e kōrerotia ana i Ngāti Maika. Koinei ēti o nā ingoa i puta, engari te mutunga ai o, i te mea kei te waka uauatia ngā pā karaka mō ngā whenua i wāwā ia aeretia i te mahi ine, a Ruri, a Pākaraka one be young, i kō atu rā a Pākaraka Tawhito e tū ana, ana i nuku ia mai ki ēnei iti o ngā wāri o mua ki konei, engari koinei te ingoa i whakataungia i ngā tau ki muri, eari i te mea ka tahi nō nei ka whānau mai tēnei ingoa. E āā ana te mōuri o te ingoa o Pākaraka ki ngā tai katoa, e wakaao rānō i te kawa o kui mā, o koro mā, i ora ngā wairua mō tēnei waka tupuranga, āere ake nei, mō ake noa. Ka waiho ai ma taku raʻi, a, a, ma ratou ena, a, tena kaupapa hei, a, hei whakarite pena ka pera Ka waiho atu a Mate whānau mā ngā a Mate apū, Mate iwi tonu. Ka tika rā te kōrero, e kore e taka te ingoa Māori ki runga i a koe, e mangumangu taipo nei o ki tātou, Pākia. Aroha Broughton Puhi, Te Reo o te Uru.
Ka tika ngā kupu kua tākiri ko Te Haiata a ki runga o Ngāti Maika ki Pākaraka. Kua wetokina atu ngā ere o te muru raupatu. Otiia anō koia tēnei kua moe atu rā ngā uatanga a tauiwi, kua ea ngā mate i Parekuratia rā i te tau 1868. Koia tēnei ko Pākaraka tonu atu te ingoa o taua wā i itia ai ko Maxwell. Kua ngata i roto i ngā tau te apu o Ngāti Maika. I piri pono, i piri ki te oe ana ngā uri nei o Ngā Rauru Kītahi, kia tū mai ai ko tēnei kaupapa kia mauri ora mai, kia mauri ora mai te whenua, ngā uatanga me te tangata. Nō reira tēnei o ngā pūrongo Ā, motu ake nei, ā, e te iwi ē. Nō reira, koia tērā. Kua puta rā ko ngā pūrongo, arā, i puta ai i runga i te reo o te uru. Koia tēnei ko te kupu o te uru e mihi kau ake ana ki a koutou. Mai te rangi e tū nei ki te papa e takoto nei, koutou i tukutuku mai i ā koutou kupu kōrero, ana, Ki a i ai mātou ki te whakaputa atu rā ki te waiao ki te ao mārama, tū ngou ake ana a Watumanawa i tēnei wā. Nā runga i tērā, ka tika hoki ki mihi atu rā, arā, ki Te Māngai Pāo, nā koutou ngā rau aweawe i tere ai te manu nei. Weno, ko au tēnei ko Rowley Broughton e mihi kau ake ana ki a koutou, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto. Rire, rire, oh.